आई एम गोइंग के मतलब की होई छै मैथिली में कहू तो आई एम गोइंग मतलब हम जा रहल छी एना केना जा रहल छी पहिले मतलब बताउ तहन जायब रे भाई रे सर रे कहलियो तो हम जा रहल छी
रे करिया ठाढ़ हो जी सर जी सर तू बड़का भऽ कऽ की करऽ चाहै छिहिन बियाह दान नहीं नहीं हमर कहे के मतलब है तू की बनबिहीन बर ओहो अरे भाई कहे के मतलब छे तू पैघ भऽ कऽ की हासिल करबिहीन कनिया अरे यार मतलब पैघ भऽ कऽ तू अपन माय बाबूजी लेल की करबिहीन पुतोह अनबै हरामखोर बजर खसुआ तोहर बाबूजी की चाहे छो तोरा सँ पोता हे भगवान तोहर जिंदगी के मकसद की छो यार से कहे के मतलब छला हमरा हम दो हमारे दो
रे बहि रे बेचना बेटा रे तोरा होइ छै एकटा हम ही टा काबिल धिया पुता जन्मल छी रे एहि दुनिया में ए नहि नहि तोरा होइ छै हम ही टा एकटा काबिल धिया पुता जन्मल छी होइ छै तऽ बच বোঝ না রে বোঝ হ্যাঁ তা আর কি तो आइ काल्हि के धिये पुते सब बबजेट जनैम रहल छै और इंस्टाग्राम के युग में तऽ धिये पुते सब बबजेट जनैम रहल छै ककरो किछु कहियो नहि सकै छियै हे कनी मुंह सम्हार के बाजू नहि तऽ फेर बाजे लायक मुंह नहि रहत अच्छा मतलब हम ही उल्टा मुंह सम्हारि कऽ बाजू नहि सर ई तऽ किछु नहि

आँखि मे बीझ लागल है कि कजरी पकड़ने है? हम पहिने से ठाढ़ छी ग से देखाई नै दै है ग? रौ बहि, अच्छा सुन एगो कहानी सुना जइ मे शिक्षा सेहो हेबाक चाही। कहानी के संगे-संगे सीख भेटबाक चाही विद्यार्थी सब के।
हम अपन गर्लफ्रेंड रामभुजनी देवी के फोन केलियै त ओ सुतल छेलै। फेर ओ हमरा फोन केलक तऽ हम सुतल छलहुँ जैसी करनी वैसी भरनी टीट फॉर टैट
कहानी तो ठीक चलो लेकिन एक एते कम उम्र में की गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखे छे अरे एखन उम्र की भेलुआ तोहर हँ सात साल खैर हम तोरा सबके इन्फॉर्मेशन के लेल कहि दियौ कि हम अपन बेटी के क- प्रेम से सेहो कहियो काल के रामभुजनी बजबै छियै हँ वैह तऽ एकर गर्लफ्रेंड छै
रौबै सर के भरि गाँव में तोरा सबके हमरे रामभुजनी बैठलो

रे बे रे करिया तू किया नहीं आयल चले स्कूल रे तू एबसेंट चले तू किया नहीं आयल चले स्कूल हम एकरा अमेरिका जाय लेल एयरपोर्ट छोड़े लेल चल गेल रहिए
दाओ आइ काल्हि के धिया पुता सब इंस्टाग्राम चला चला के छपरी भेल चल जाइ छै खैर एहन एहन बबजेट के केना सुधारल जाय हमरा नीक से पता अछि

हाँ तो अहाँ संगे फ्लर्ट नहीं करब तो सर संगे करबै मैडम अहाँ चुप रहू एकरा सबके केना सुधारल जेतै हमरा नीक से पता छै रे खचरी मतलब खखरी मुंह किछ ज्यादे नहीं पिछड़ रहल है अहाँ के सब से पहिने हमर एगो सवालक जवाब दे अगर नहीं देल भेलो ताइ पोन फुला देबो करिए जना अहाँ मास्टर छियै ने तऽ अहाँ पहिने हमर एगो सवाल के जवाब दिअ अच्छा हम सवाल पूछलियो तो उल्टा हमरे सवाल पूछ रहल छे चल कोनो बात नहीं चल पूछ हम देखे जी की पूछे छे तू चल पूछ आई एम गोइंग के मतलब की होई छै मैथिली में कहू तो आई एम गोइंग मतलब हम जा रहल छी एना केना जा रहल छी पहिले मतलब बताओ तो हम जाब रे भाई रे सर रे कहलियो तो हम जा रहल छी एना केना जा रहल छी बिना मतलब बतेने नहीं पता अछि तऽ सीधे सीधे बाजू ना भाई एहिमे लाज वाला कोन बात छै
सर के स्कूल में कनी दिन और रहलो तो पागल भो जब हम मैडम हम इस्तीफा दे रहल छी अब हम जा रहल छी दुनिया छोड़ के